Tēnā koutou katoa, nau mai, haere mai ki tā tātou wānanga kōrero i tēnei pō nei. Koutou e mātakitaki mai nā i roto i ō koutou nā whare, nau mai, haere mai koutou ngā manu taupua. I topa iho mai i nga tii kokekoketanga o te rangi, nau mai, tau mai ki ta tatou whare korero. Ka tahuri aku mihi a ki nga tangata ki nga wahine e nohonoho nei ki taku taha, hei taku whaea, tena koe Whaea Moe, kei taku hoa manaia e mihi ana ki a ko Ruatahi a i whai wahi mai ki tenei kaupapa a tatou ko Na Wai i Teka. A tātou i whakarauika mai nei i runga i te karanga a o tō tātou iwi kia wānangahia, kia kōrerohia ēnei take, a ēnei kaupapa e rere haere ana i tō tātou kāinga i te wā nei, kia tuku hoki i ngā whakaaro i roto, a, i te reo Māori, i roto i tō tātou reo o te kāinga, ka mutu i te tirohanga Māori tērā e noho ana hei tūāpapa mō ēnei kōrero. Nō reira, e mihi ana i te kaupapa. Ā, e hoa mā, kua lana tōku ingoa, nōku te waimarie i tēnei wā nei te noho kei waenganui i ēnei tāngāta ki te whakataki i ngā kōrero, ka mutu ki te hautū i tō tātou waka, nō reira, nei rā a Ngāti Rēhia e mihi atu ana ki a koutou. I runga i tērā, hei taku whaea me tōtika pea tātou ki te whakautu i te huhua o ngā pātai kua tae mai i roto i tēnei wiki nei. Heoi anō, me pono taku kōrero, horekau au e mōhio ana mēnā kei a te rōia ngā kupu tohutohu pai, kupu tohutohu pono tika mō te whakataruna ai, engari anō te kōrero pono. Kia ahatia, aini tātou kitea ai, nē? Nō reira, ko te pātai tuatahi, He kōtiro ki a au te wahine nei. Ka mārenatia rāua ko tana tāne i tērā marama, nāna i īnoi mai kia tukuna atu tētahi o aku taonga whakairo, he mea tuku iho e taku pāpā, arā, e tana tūpuna. Ka whakaae ahau. I muri i te mārena, ka haurangi ētahi o ngā manuhiri. Ka tākaro whutupaoro me taua taonga. Ka pakaru. Kīhai ia i whākī mai. Ka pātai au ki a ia āhea whakahokia mai ai, hei tāna, kua pakaru kē te taonga nei. Ka rikarika ahau. Hei tāna, he aha te raru, he taonga noa iho? Ko wai e tika ana? Take nui tēnei, te tiaki i te taonga i te tuatahi, nē. Ahoe anō, me tīmata ki a koe pea hei taku whaea, ngā kōrero pono, kātahi ka haere pēnei mai ana. Ko te tuatahi, i te rironga atu He tino, he tino take nui tēnei te kōrero mō te taonga. He aha te taonga? Kia ora. Te taonga he nui, te taonga he iti. Nō reira, pēhea nei te wāriu o tērā taonga ki te tangata i hoatu ai? Nā te mea, nā tana kaumātua te te taonga nei, koia i tino manawapātia te te manatunga nei, i te mea he manatunga, mehemea he manatunga nō te tangata kua mate, he nui te whakaaro mō tērā taonga. Ka mutu, he nui ngā taonga Mā tētahi atu titiro hou, he āke rainī te take i taongangea e tērā, ā, e tērā mea he, he koretake noa iho. Ā, hoi anō ko tāku i, i taku whakaaronga ake mō tēnei, ko te mea nei, ka hoatungia he taonga o te whānau ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, Nā te whānau katoa te take ki te tiaki i tērā whā, i tērā whā taonga. Nō reira, me whakahoki mai, me whakaora ka whakahokia mai, ā, mehemea horekau i nui te whakaaro ki te taonga rā kei te tuatahi, he aha kē i inoitia. Kia ora. Āe.
Pai tēnā whakaaro mō te wāriu o te taonga, ka mutu he aha te taonga. I te mea kaha kōrerotia ana e tātou mō ngā. toys, ngā taonga, ngā, ngā tamāriki e pērā ana, engari tērā te mana tūnga. Nō reira, me pēhea tātou e tiaki i ngā taonga rerekē, ka mutu he aha tana wāriu. Pai tērā, pai tērā kōrero. Ka mutu iho, nō, kia moe koe, ka haka, mahingia tātou ngā mea, Taonga, ahakoa te koretake. I tētahi wā, i roto i ngā Māori, ko tērā Manchurian mushroom i mahingia hei rongoa, he rongoa ora ngā mea katoa o te ao, he mea e whāngaingia ana ki te tī me te huka me te yeast, he yeast. Tāhi i te mea ka ora ngā, ora ngā diabetes o ngā Māori, tahi ka eke te Manchurian mushroom nei hei taonga. Tae pai, kia whakaarongia he aha te tikanga ina mutu te kaha o te Manchurian mushroom nei, me pēhea tōna tanu i te mea e taonga. Kātahi ka, ka whakanuia te, he mea tēnei, he, um, he ngārara. He ngārara tēnei, Ka tiakingia, nā, ka inungia te wai hei wai ora, hei wai rongoa. Kātahi ka taonga, kātahi ka kore mōhio tapu atu te mea nei, ka kore mōhio me pēhea te panga. Āe, tika, tika. Nā reira, he momo rerekētanga tō te taonga Māori ki ngā taonga e mea noatia ana he taonga. Engari kiau nei tēnei momo take te whakairo he he taonga tūturu ki a tātou te Māori. Ā, he maha hoki ā, te kaha, he, te whakaaro nui ā, ka whakatōkia te, ki tēnā momo taonga. Ā, koia i whakaheke ai ki ngā whakareanga. Ā, e aroha atu ana ki te, te matua, ki te māmā rānei nā, nā tēnei taonga i, i takoha atu ki tana tamāhine. ā, me te pōhēhē nui o, o ngā porohaurangi rā ki te, ki te panga noa. Mm. Ā, he kuare pea nō rātou, he mm. kuare hoki pea nō te mātua, mm. aua hoki. Pai tēnā kōrero. Ka mutu e mihi ana i tā tō kōrua aroha kē nei tangata. Anei a Ngāti Rehia me taku ngākau tio. no, e, e, e hoki anō au ki te uh, ki tēnei pātai nā wai pea te hē mm. uh, i tēnei E kī ana au, ā, ko te, ko te matua tēnei e pātai ana, nē. Nānā te hē, e kī ana au, nānā te hē. Mēnā e whakapono ana tēnei matua, he taonga tēnei, he aha ngā haepapa, ngā tikanga ki te tiaki i te taonga i a ia e tuku ana te taonga ki tana kōtiro. Pēnā he taonga, tino taonga tēnei, manatūnga, me tana whakaae atu, āe, e pai ana, ā, kia noho tēnei taonga i te wā o tō mārenatanga, Me noho hoki tērā matua ki te tiaki i taua taonga rā. Kawea waiho kia noho tērā taonga mō te pō o te haurangi. I runga anō i te mōhio, ka pērā te haere o te hui, nē. Ka haere mai i te wai harihari, ā, mō te tūpono ka pērā ngā tāngata, ngā manuhiri me tērā taonga Whakahokia tērā taonga ki te whare. Pēnā e whakapono ana he taonga tuku iho tēnei, haere koe me tērā taonga. Nā te matua te hē. Nā te whaea rā, te pāpā rā, ia, me tana kore ia i tino whaka, Mārama atu pea ki tana kōtiro me pēhia te tiaki i tēnei taonga nei. Engari, engari whiti rawa tērā kōtiro te pātai mō te taonga me te mōhio, me te kūare ki ngā kōrero katoa o te taonga. Ki wētahi, ko kite kau i we tēnei, ki wētahi, kia tae rā anō ki te kapa haka, ka tae anō ka rapu i ngā taonga, hei whakapaipai, hei mau taonga, engari i ngā wā Ka hono i te wā o te noho ki te ao, horekau kē e whakanui ana i te taonga, ā, he, he pounamu noa iho tērā, o he toki noa iho tērā. Waiho noa ki te wakahuia mō te wā ka hura mai tētahi hui Māori. Āe, kia tāmei te hui Māori, ō, titi pai ngā, ngā heru me ngā taonga mau kaki nei. Engari, ā, i tua atu i tērā, kore, kore e kitea te manawa nui ki tēnei mea ki te taonga. E tino, tino hohana au i tēnei, i wēnei rā, ki te nui, ko māmā noa iho i a nei, te whakairo. Ko māmā noa iho, te tangata katoa, ma, e, he kīpainga tāngata moe te whakairo. Moe te whakairo wheua, ā, rākau, ngā mea katoa, engari, horekau ko te, Tō tātou whakapae, ngā, ā, ngā whakairo e mahia nei, he, he mahi ana ki te hohonutanga o te kōrero o te Māori. E mau ana ia i ngā kōrero o te Māori. Engari, ko te hunga e rapu ana i tērā, ā, taonga, e horekau kē e whakapono ana, e whakaauna raini ki wērā, wērā, ā, ki wērā kōrero. Nā, i roto i tēnā, koe tērā tāku e kī ai, he aha te taonga, i pehea ke i taonga ai.
Kia ora, kia ora. Ka mutu mena ka tae mai ano, pena e korero tuku ana nga kupu tohutohu ki tenei tangata, ka tae mai ano tenei take ki a ia, ka aha ia? O koutou whakaaro. Ka tino whakamarama atu ki ana kotiro, ki ana tamariki, Anei, mena ka whakaae atu, ka hoatu tēnei taonga, anei ngā whakaritenga, kia haina pea i te kawenata. Ae, ae. Oh, me pupuri, kaua e whakaae. Ae. Kaua e whakaae, ae. E, me pupuri, kaua e whakaaengia ki ahau. Ka mutu, te mea ko pakaru nei, me haere tērā kōtiro mā rātou anō e utu kia mahingia tētahi atu. Kia ora, kia ora. Kia ea tērā, i te mea, He nui, nē, kua tae, oh, me aroha ki te tangata, oh, e kore e ia te mea, te mea, te mea, me mea i whai whakaaro ia ki te taonga nei, e kore tukua kia pakaru i te tuatahi, engari i te tuarua, te whakahoki atu ki tōna ake ūkaipō, me whakahoki tika atu. Pai tēnā, āe.
Whakatōkia te mana, nē, whakahokia te mana o taua taonga ki te matua. Ka aroha.
I tautoko ana au i tērā, hako ai ki a au. He aha rānei nei te taonga nei, nā hoki ka whutupārongia. He aha tēnei taonga? Nā te momo. Pai tēnā. Me taku tautoko, nā, nā tērā kōtiro i hē i tana kore e whakamārama atu i pakaru tēnā taonga i taua wā rā. Engari te pikitia nui, Pea, me, me whakamārama atu ki ā tātou tamāriki anei ngā, ngā tikanga ki te tiaki i ngā taonga, ki te kore rātou e whai, me pupuri i aua taonga. Kaua e hoatu. Pai! Pātai tūarua! Ā, rua marama, ā, he wahine torotoro whenua i mua. A wai? Tipitipi haere! Ā, tae rawa ki ngā tōpito, ti, tōpito e whā o te ao. Ki a au, he maha ngā painga o tērā ma, mahi. Ka mutu, e hiahia ana au kia whiwhi āku irāmutu ki aua painga. Ko te mātāmua, hore rawa e hiahianga. Hoi ko te pōtiki, mataku ana ki te haere kei mate atu ki reira, ka ngaro ki reira. Me pēhea taku, taku whakapūare i ō rāua kanohi ki ngā painga o te titiro haere i te ao? Tīmata ki konei pea e hoa. Nō tuatahi ake, ā, me tatari pea, kia mutu rā anō te mate urutā, kātahi. Ā, ka rua, He whakamārama i ngā tūmomo tuakiri kei whenu ake. Kia tīmata pea ki Aotearoa nei e mārama pai ai rātou i ngā wehewehenga o Aotearoa, i ngā wehenga ā-iwi, ā-hapū nei, ngā whakatūpatotanga hoki o te torowhenua, te haere ki te moana, taha moana, te noho raini ki te taha whenua, ngā painga, Ā, i a koe e takahi ana i ngā whenua o Aotearoa nei ake, ā, kātahi ka haere ki whenua kē, ā, mahara nāu te wā i haere au ki Hawaii, ā, tokomaha o mātou ngā hoa i haere atu, ā, ki te huritau, ā, ana rawa mātou i, i whakaaro, i haere mātou ki tētahi, ā, tētahi wāhi kaukau, te taha moana, raua mātou i paku whakaaro mō, mō ēnei ngaru, mō, mō tēnei momo whenua rānei, raua mātou i karakia, raua mātou i whakaaro Māori tuatahi, i, i hau noa ki roto, kaukau, i harikoa rawa, pako kātahi, Ka kume tēnei ngaru i a mātou katoa ki roto i tēnei o ngā wai, ā, me tā mātou mataku ki tēnā āhuatanga i te whakaaro, Auē, kei au aku hoa! Nā, kua wehe katoa mātou, ā, ka hara mai ngā kaitiaki o te moana, ā, mea rawa ake, i, i pai noa mātou katoa, ā, engari i te mutunga iho. Ka mutu, me te kī o tērā moana i te mako. Ae. Ko te mako ta ratou atua. Kare te tai whakatu patoma, kare matou i whakaaro ki te panui i tera whenua me te marama hoki oh ehara tenei i nga nga i te taha moana o te kainga engari kia matua mohio he momo whakatupato i a koe e haere ana na reira ko taku ko taku akiaki ki te wahine nei Kia whakamārama atu he aha te tino tikanga o te toro whenua me ngā whakatūpatotanga i a rātou e hāereere ana. Ka mutu tō hokinga mai i Hawaii me tō kōrero ki wō whanaunga me wō hoa, i pēhea tō rātou whakarongo ki wō kōrero? Oh.
Me so ana koe. Oh, so rawa.
Mā taku pai. Oh, rawa rātou hiahia te kaukau mō te wā roa. Whai muri i tērā, ka wānanga tahi o tērā pea ka karakia i mua i te haunga atu ki roto i te wai. Ai, koirā te hua i puta, te akoranga nui. I mua i te taenga mai o te urutā, He rite tonu to haere ki Taawahi? Oh, no, oh well, kua haere au ki, ki Ahitereiria, e noho ana taku pāpā ki kō. Um, engari, oh, he kaha nōku te haere pokanoa. Mēnā he wai, ko au tēnā, kei roto i te wai, te tuatahi. Um, Engari ai ki reira he karaka taira, nā reira koirā te whakatūpatotanga, ngā momo kararehe, te nākahi, ērā atu momo. Engari, āe, pai ki a au te toro whenua.
Mai tō nipatanga tērā hiahia i puawai mai i roto i a koe?
Nā ō mātua? Nā tō tātou reo? Āe, nāku mātua. Ā, i noho tawhiti atu ōku kaumātua, taku nēni me taku koro i noho ki Te Papaioea. Ana, ka haere atu au me taku kotahi, he am. Nā reira, horekau he mātua ki taku taha, ko au nahenahe nei. Āhua rima, ono, whitu, waru tau te pakeke. Ā, i aua rā hoki he hiahia nōku te tū hei kāpene i te waka rererangi. Āe, āe, āe. Āe, kia toro whenua. E mahara nāu i aku e tamariki ana, te māia, te hikaka mai, te āpapa, āe, āe, mahara nāu tīra. A kōrua, kua toro whenua, kua haere ki wāhi kē, ki tāwāhi, tipi haere ai. Ā,
Te nuinga, i mua atu i te katinga o, o, o ngā borders o Aotearoa, mm, mm. i te whakarere au te haere ki Uropi. Ka mutu, mm, ahe arangi ka haere atu. Awe. Ko te mea nui ki au, ia, um, i, i mua atu tērā, i, Tēnei te tino whakahihi. E rua pea, e toru pea tau i te, e, wā i te tau, ka haere au ki tāwāhi. Ko te mea tino nui, ko te mea tino aroha o tōku haere, um, ko te kite mai o tangata whenua kē, o ngā iwi taketake, ka titiro mai ki a tātou Māori nei i tō tātou ātaahua. Um, me taku whakaaro, e aha kē i pērā ai? Mm. E aha kē i pērā? Haere ki Canada, haere ki... He maha waku haerenga ki mm. Canada, ko, ko whakawhanaunga atu au ki ma mātou whānau um, i uh, tangata whenua i reira. Nō reira, huri tau, ko haere mai rātou, te mārena o koha ka tā mei, pērā te noho ā whānau nei. Mm. Engari ko tā māua mahi, tā māua mahi ko Bill, Ko māua ngā kaumātua mō ngā mahi hinengaro o te ao, o te iwi taketake, ā, ka titiro mai rātou, titiro mai rātou ki a tātou, kei a tātou te tauira o te oranga. Ka hoki mai, ka hē au te meke i waku whanaunga i te kaha kore take ki te korero mai mō ngā āhuatanga o te hinengaro me te kaipia me ngā tarukino. Engari ko te mea nui o te haere, tē haere tipi haere, ko tō ako, ahakoa te mātakitaki i ngā mahi, haere mātou ki Alaska, ki hea, ki hea, haere ki reira, mātakitaki ai wā rātou mahi, ka tino, tino whakaaengia tōku, i roto i tōku hinengaro, he aha te take haere ki te tipi haere, kei konei, kei roto i a tātou, kei te Māori, te whakautu mō ngā mea katoa o te ao. Hoi anō ko tā tātou, nā ko rongo kē koe i au e pahupahu ana tēnei e, kia mārama koe, kia tū Māori koe i roto i tō ao Māori, mārama ngā mea katoa. Mārama, ka ora wā tātou, ā kua puta ki ngā raru e pā ana ki a tātou, ka ora mā roto i tō tātou tū Māori. Ka kite au i tērā. Te, taku haerenga mutunga i mua te katinga o, um, o, o Aotearoa nei, ko tā māua haere ko Tiakina, hai ia hei, ko kore waku tamariki e tuku au ki haere ko Haunaki, e ne?
Kei e te aroha.
Me te hia e te tuku haere. Ka haere atu māua ki Washington DC. Nā i reira ka tūtaki atu a Willow me ngā kai, rātou ngā MPs, young MPs, he kaupapa anō tā rātou, ko tā mātou kaupapa, ko te mental health leadership o te ao. And ka mutu, ka aha, ka haere Māori mā ki te Kai Tahi. Ia, waihoki atu ngā tāngata tino rongonui nei, ka haere mātou i te mea nō te kāinga, nō te kai, me te kai tahi, wērā momo mea, wērā momo mea e ako ai mā te haere tawhiti. Engari me taku, me haere kia kite ai, me haere te tangata kia rongo ai i wētahi o ngā āhuatanga o te ao, kia mārama ia, kei a tātou, kei roto a Aotearoa, ahakoa whenua nei. I wēnei wā, haere au, i tai tamahono haere au runga i taku motokā, haere ki Raglan, haere ki Coromandel, haere ki te tirotiro ana i te ātaahua o tā tātou whenua. Kia ora. Kia ora.
Kia ora. Tika. Yeah.
He nui ngā, he nui ngā hui, ngā hua. He nui ngā hua e puta ai te, i te haere, te tirotiro. Engari me te maumahara, hei, hei tāpiri atu, hei tautoko atu i ngā mea Māori. A koe? E, āe, e tautoko ana i tā kōrua kōrero. I think rā e, e whakaae ana tātou katoa he hua, he painga i roto i te torotoro whenua. Ko tāku ki tēnei tangata nei, ā, meāki. i ana i tērā whakatupuranga ki te whakapūare i ngā whakaaro ki ētahi atu. Me taku kī atu ki tēnei tangata, ehara i te mea e hāngai ana tēnā whakaaro ki aua, aua tamariki nahe nei, he āhuatanga o te tai tokerau pea Ngāpuhi, nē? Kāre tātou, ētahi o tātou e hiahia ana kia puta, i te roherohenga hāneanea pea o te kāinga, kāre rātou e hiahia ana ki te ako i ngā tikanga o ngā reo o iwi kē atu. Hoi anō, i a au e whakaaro ana, e whakarongo ana i a kōrua kōrero, i hoki ōku mahara ki tērā kōrero a Tahimi. I a ia e kīia ana, me, me titiro tātou kei tua atu i ngā repo o te kāinga. Ko reira tātou ako ai i ngā āhuatanga o iwi kē atu. Me taku whakapono, e kōrero ana ia mō ngā iwi, iwi i roto i a Aotearoa nei, ngā hapū, ā, kia ako ai i ā rātou tikanga, kia whakawhānui ake i tō titiro ki te ao. Me kaua tātou e titiro ki te ngāpuhitanga nahe nei, te taitokerautanga nahe nei, ā, me titiro ki ngā iwi kē atu, ka mutu i ngā iwi taketake o ētahi atu motu, ngā Hawaiana, ā, ngā iwi taketake o Kānata, nā, ā, kia ako i ā rātou tikanga, kia kite ai me pēhea tā tātou noho tahi, i te mea whakapono āna e tino rite ana ngā tikanga o ngā iwi taketake nē. Nō reira, e tautoko ana i tērā, heoi anō e hoki ana ai ki te pātai me pēhea tana āki i a rāua ki te whakapuare mai i tērā āhuatanga kei mataku rāua ki te torotoro whenua? Aha ia? He mea, he mea anō, he mea anō te noho ki te kāinga, ki te titiro i te kāinga. Kia moe koe i te, i te tīmata, ko, i te tīmatatanga o ngā mahi Māori i roto i ngā kura me wēra mea, ko mātou tērā. Ko mātou tērā i te tīmatatanga o te kōhangare o o te, o ngā kura Māori, haere mātou ki Pakipaki, ki Rākaumanga, ki hea, ki hea, ka tī, ka, ka puhi mātou katoa ngā kaiako mō te reo Māori, ki te whiriwhiri i tētahi kaupapa mō te reo Māori. Ka hoki mai ki te kāinga, ka kite mātou i te kore e rauemi ō te Taitokerau. Ka hinga atu mātou ki te whakamāori Taitokerau nei i ngā pukapuka maha kua puta kē i a Ngāti Porou, he nui ngā pukapuka o Ngāti Porou, he nui ngā pukapuka o o Tūhoe, āe, o Tūhoe. Ko rātou ngā mea tino kaha i ngā wā o mua ki te tuhi i te reo Māori nei. Ki te, ā, mā mātou tamariki, Ako nge matou ka haere ki te tipi haere ka rongo i taua waiata tonu he waiata nge ana e. Oh ano kau na matou tera waiata no me rawa ake ah me rawa ake i te mea kaha matou ki te torotoro atu ki nga kaiako o iwi ke kia haere mai i, ki te noho, ki te kōrero Māori anake ki ngā tamariki. Nā, i roto i tērā, ā, i tā mātou kite, i te kore, i te pohara o Te Tai Tokerau, o ngā iwi o Te Tai Tokerau, pohara i te reo, pohara i te rauemi, pohara i te whakaaro nui ki te, ki te ao Māori nei. Ka hangaia mātou. Kia kaua e titiro i tua atu i te repo, kia titiro whakaroto. Ka pai.
I te tuatahi. Āe, i te tuatahi.
I te tuatahi, kia titiro whakaroto, kia kitea rānō, kia wetewetengia rānō ngā hua kei roto i Te Tai Tokerau. Oti ake, te whāinga tuatahi o roto i tēnei mea te mātauranga Māori, i anga mai i a mātou i roto i a Matamaia, e titiro ki ngā āhuatanga, he aha kē i pēnei i te whenua, he aha kē i pērā i te aha, te aha, te aha, kia whai piringa atu te reo Māori nei. Nō reira, Āe, i āta titiro whakaroto nō muri mai, ka haere mai, ka tonoa ngā Hawaiian kia haere mai ki Matawaia, kia kōrero Māori mai i Matawaia, me pēhea te kōrero Māori nā nō roto i wērā, kātahi mātou ka titiro pānui atu i ngā repo e pupuri nei i a mātou. i runga i te mea, ka haere mai nga Hawaiians, horekau e reo. Haere mai ki te ako, pehea tonu ta matou ako i te reo. Ka korero Maori nga Maori, nga tamariki ki nga Hawaiian, rua ra korero Hawaiian ana ma matou tamariki, i te mea e noho pai ana ki roto i tenei ao, ahakoa he aha te aha, rawa he raru. Tau he painga o te Tino painga, mō te haere, tipi haere i te ao, engari he tino painga anō hoki te titiro ā-roto nei ki wā tātou ake taonga kei waenganui i a tātou. Kia ora.
Koinā pea te take i kaha koe ki te haere ki tāwāhi, i te moe kō hea ana koe, kō wai koe, nō hea ana koe, i tō Māoritanga, nā konā e māia ana koe te puta. He nui hoki te haere ki Ngā whare o taku whaea kēkē, taku matua kēkē, te tūhono atu ki ngā whanaunga, he māmā noa iho ēnā hononga, ēnā haerenga. Āe, ka taraiwa atu i Ōtautahi, ki Te Papaioea, ki Kahungunu, āe, koirā pea i māmā ake taku hiahia, taku tōmina ki te toro whenua. Pai tira, ai. Mm. Pai kia tira, te haere tirotiro i to tatou ake whenua, tetahi. Ai. I te totahi. Ai.
Koina pea te huarahi hei whai ma tenei wahine nei, ka timata, e, pena rainei e noho ana ratou i Kaikohe nei, haere ki Kawakawa, ki Tangarei, ki Tamaki te tuatahi. Tika. He mama noa iho hei ngawari ake te hoki mai ki te kainga. Ai. Mo te tupono ka puta mai tetahi raru Kei mataku te tamaiti i aua. Mm, e pārekareka ake, ā, whakamātauria i ngā tūmomo waka, ā, te tereina, ā, te waka rererangi, te waka, te poti, ā, ērā tūmomo e, e puare ake o tō rātou titiro ki ngā āhuatanga o te torowhenua.
Kia ora, kia ora. Ka mutu, kia moe koe i a mātou. Tekau ma toru, tekau ma wha rae nei, katahi ano ka puta atu i Matawaia, te piiki haere kotahi wahanga i te tau ki Whangarei. Whangarei!
Na reira e mohio ana, mohio ana i nga ahuatanga katoa o Matawaia, ne? Mahue te, and te oho, te oho, te kite kaha, rereke, te oho te tutaki atu ki nga Maori kore korero Maori. Ia tera momo mea. Ia, kua noho whanau, Oh, horekau te nuinga o nga Maori e noho whanau ana. E ko, ko, koraha ake, yeah.
Pai ena. Yeah. No reira, hei whakakape ake, hei whakarāpopoto pea i ena ko te tohutohu ki te tangata nei. Me make sure ra e mohia ana tera tamaiti, ko wai ia, no hia, ka mutu me āta timata i te torotoro whenua. Ina haere waku tamariki, Kia tino whai moni mō te whea hoki mai, kei tūpono pā tētahi mea ki tāwāhi. Ia, ina he, ka hia au koe te hoki mai. Kaua e whakapaungia ō moni katoa. Penapena, nē. Ia, me tohu e moni mō te whea hoki mai. Ka pai tēnā, pai ēnā whakautu. Hake, pātai tū wātoru. Ā, pai tēnei. E tino ngākau nui ana ahau ki ngā kōrero o neherā mō ō tātou atua Māori, engari he tūkino wahine kei roto i ētahi o aua kōrero, pēnei i a Hine-tītama nei, Hine-nui-te-pō, Niwareka, Hine-te-iweiwa. Me pēhea te ako atu i ngā kōrero atua nei ki aku tamāhine, me te hāpai tika i tō rātou mana wahine. Pai tēnei pātai. Tino whakaaro.
Whakaaro, whā?
Ngā kōrero atua, he kōrero, he tauira hei ako i ngā āhuatanga ā, e pupuri nei tātou te hunga Māori. He tino, kei reira ngā ethics o te ao Māori, te kōrero mō ngā atua nei. Ā, ngā painga me ngā mea hē. Tīmata atu i a Hinenuitepō me te whakaaro atu, so, ka ako koe i wō tamāhine, ā, ki ngā atua nei ka ako koe i a Hinetītama. Ā, te tīmatatanga mai o Hinetītama i huri ai ia ki Rarohenga nā te mea i, ā, i, i moe ia i te rapu ia i tana, tana, te pāpā o wana tamariki. Ka maenga ake, ka mōhio ia, ko te pāpā o wana tamariki, ā, ko tāna pāpā. Tērā mōna. Ka peke ngā Māori o tēnei rā, hō, nā tēnā he raweke tangata wērā momo mea. Engari, me pēhea ia e taea ai hei manaaki i te tangata haere mai ki Rarohenga mehemea horekau tērā. I haere ia i runga, i ngaro atu ia i runga i tāna a ngakau pouri engari ko te maenga ake ko ia e manaaki ana i te tangata e heke atu ana ki tera wahanga o Rarohenga na i roto he nui he he atahuatanga te aata noho ki te wananga ina wananga a papaku nei te wananga ae ka mengea ooh. Mahi kino te tāne ki tērā, ki tāna kōtiro, engari i tērā wā i rapu ia i runga i ngā poupou, ko wai tana pāpā, ko wai te pāpā, ā, i runga i tēnei i hiahia ia te tīmata te kōrero whakapapa. Tēnei rā, he maha tātou e kore e kōrero i wētahi wāhanga o ngā whakapapa i runga i te whakamā, i te whakakoretake raini i wā tātou whakapapa, mehe nei, oti atu ki tērā. Engari mei koe whakaaro nui ana i te wānanga, koe tērā, ko Hinenuitepō, ko Hinetītama, ka huri kei Hinenuitepō, ko ia, nāna, a Māui i whakatikatika, mohena tātou ki tērā, engari ko te otinga ake o tērā, Tūkino pea, whakaaro nui rainei, ko te, kei reira tērā whaea e manaakia ana i te hunga i tōna haerenga atu ki roto i tērā wāhanga. Pai tēnā.
Me taku tautoko, e whakawhāiti ana ōna whakaaro ki tētahi wāhanga o te kōrero nahenei, nē? Pēnā rainei e kōrero ana mō te tūkinotanga, pēnā ana koe, nē? Nō reira, he aha tēnei mea te tūkinotanga e kōrerohia ana e te tangata nei? me taku tautoko i tērā, whakawhāiti ana ōna whakaaro ki tētahi wāhanga anahe nei a koe. Āe, nā, e tautoko hoki ana i au kōrero whaea, me te mea nei e aro pū ana te wahine, te māmā nei ki ngā taha kino o ēnā pūrākau, kaua ki ngā taha pai, ki ngā akoranga o te tūmāia a te wahine, me te manaakitanga e kōrerotia nei e koe. He akoranga nui o o ēnā taha e kitea ai ko te mana wahine, ko tana tūmāia, ko tana hiahia ki te mōhio kei hea te whakapaparanga, he aha te whakapapa. Me te aro pū ki ērā painga e hei whakaako ki, ki tana tamāhine, e tū pakari ai tana tamāhine, ā, me te whakamārama hoki i ā, te kōpū ngā taha ki te tinana o te wahine, ā, me te mana nui e pupuri nei e te wahine. Koirā ki au nei ētahi taha pai ā, o ēnā pūrākau. hei whāngai atu. Ka mutu, ko te kite i te kaha, te tino kaha mārika o te wahine e taea e ia te anga mua, te whakarite i tētahi huarahi atu, ahakoa te pānga mai o ngā pōuritanga, ahakoa te anga. E tino ako ana mātou i tēnei, i runga i ngā mahi, mahi kino i te wahine, kei a koe te mana o tō whare, whare tangata. Ai. Māu e whakarite he aha kei tua. Ai. Ngari kei a koe. Ahakoa pēhea ngā, mm. ngā mea kino e pā ai ki a koe, e taea e koe uh, Te whakarite he aha kei tua, kia ora mai ai tō ao i a koe. I te mea, he tauira tērā mai i a Hinenuitepō, tauira mai tērā. Ia kōrero, ahakoa, e moe ana koe i ngā pūrākau ēnei, engari ka kōrero mō Mahuika, nā te, nā tōna mokopuna i a au, i māmenga e, kia ngaro katoa i tēnei mea, engari i roto i tērā, tana aroha ki tana mokopuna, ka aroha, oh, he maha ngā blimmin kaumātua i a ia nei, ngā karani, ngā tūpuna.
Hoatu, hoatu, hoatu.
Anei. Anei, mau noa atu. Engari, e mōhio tonu ana, nē, e mōhio tonu ana. Ngā roto i tērā, ka puta te painga ki te ao. Kia ora.
Nā te wahine, nā te whakaaro a te wahine. Āhua, ahakoa kei roto tātou i te ao e kōrero ana mana wahine, ahau e noho ana au, e tino noho mārika ana au i roto i te kōrero mō te mana tangata, kia mau ai ki ngā mana ake kei roto i te ao Māori. Ko te wahine e pupuri ana i tētahi wāhanga o tēnā mana, engari he mana tangata, horekau e mana wahine, mana tāne, mana āraini, ka tīmata tātou te kōrero pērā i a ēnei. Kia ora, kia ora.
I a au e pānui ana i tēnei pātai i toko ake te whakaaro kāre au te tino mōhio i te raru, i te mea e, e ēnei kōrero nei e kōrero ana mō te mana. Hine ai i te pō, hine e tītama ērā atua Māori katoa e kōrero ana mō te mana. Nō reira ko tāku ki, ki tēnei tangata me pēhea tana ako i ngā kōrero. Me ako tūturu ake. engari me kaua e kōwhiria tētahi wāhanga o te kōrero. I runga anō i te mōhio, ko te, ko te ao Māori, nē, e, ngā mea katoa i roto i te ao Māori e haere takirua ana. Ara. Ko, ko te ao me te pō, ko Ranginui me Papatūānuku, wahine me te tāne, ētahi wā. Ā, ko te painga me ngā mea kino e haere takirua ana. Nō reira, me kaua tātou e wareware, pēnā e kōrero ana koe mō ngā atua wahine, he aha rā ētahi atu kōrero e haere ngātahi ana, kia kite ai tērā taurite i roto i te ao Māori? Āe, engari i roto i te ao, me hoki tātou ki te whakaaro Māori, i te mea i roto i ngā tauira Māori anō hoki, tētahi akonga, tētahi akoranga, engari māu anō e rapu, māu anō e rapu. Mai, mai ngā pūrākau ki ngā whaikōrero, engari ko kore kē ngā whaikōrero e pērā i a ēnei, i te mea ngā tāne ko kore kē e mōhio me pēhea te whai haere i te kōrero. Kei roto tērei akoranga, engari Nō tata nei ka ako tātou e aha te mea, te mea, te mea. Ngā, ngā akoranga o mua i whakatauiratia mai, māu anō e rapu te akoranga kia rite ai ki a koe. Ko hanga mataku ki tātou i tērā, i tēnā wā, i tēnei wā. Mataku, kore, kore e, Ko hiahia me whakamārama ngā mea katoa, kia, kia mārama ngā, ngā, ngā kupu me ngā, me ngā pūrākau. Engari, ko tērā i tauira mai, nei tētahi pūrākau māu anō e rapu ki a koe ake. Nāe. Pai tēnā, pai tēnā. me te, me te whakaaro ake o ētahi, tēnei tangata pea he tauira, ū, he mea kino tērā, me kaua tātou e kore, tapu, tapu tēnā kōrero, me kaua tātou te, engari i roto i ō kōrero katahi anō ka wharekihia, he akoranga, he kōrero tūpato ki roto mā ngā tamariki, me kaua tātou e pērā, āe, nō reira me, me whakaako ēnei mea katoa ki ā tātou tamariki kia mōhio ai rātou. Anei, pena ka mahi koe i tenei, na. Koina te hua, āe. Ana, ana nga korero tupatotanga ki roto, nga akoranga ki roto i nga korero a tu a Maori. Na ratou i takahia ketia tenei ara hei whai ma te iwi Maori. Ka mutu, nei te mea e kore, kore nga Maori e korero, i te urunga mai o Karaitiana, ka whakakorengia, ka whakakore takingia raini Wērā kōrero ā-atua nei, ko, ko tauira mea mai tētahi atu āhuatanga, ā, ko ngā kōrero atua nei he take, ā, e take mai ana, e takea ana i ngā āhuatanga o te tangata hei, hei whakapiri atu. E kōrero ana tērā, me pēhea koe e tū māia ai, me pēhea koe e tū whai whakaaro ai, me pēhea, you know, te mea, te mea. Koia tērā ko ngā take. Haere mai ngā mea o ngā hāhi, ka aukatingia wērā kōrero atua, ka aukatingia wērā kōrero mō te whakaaro Māori nei, ka huri kē tātou, ka haka Māoringia e tātou tēnei āhuatanga e kore nei e tutuki pai i runga i te mea e horekau kē pā tonu mai ana ki roto i te whatumanawa Māori. Horekau e whakahē ana i te whakapono o te tangata, kei a rātou ake tērā. Engari, me mārama, ka whaka taniwhāngia ngā atua Māori me ngā āhuatanga Māori, engari kei roto i wērā kōrero he akoranga anō mō tātou. Pai tēnā.
Kia ora.
Āhua he kōrero tāpiri ki tētahi atu pātai me whakapakeke mai ō tamariki i runga anō i tā rātou mōhio ko wai nō hea. Me kaua tātou e mataku ki te kōrero mō ngā take katoa o te ao ki ngā tamariki. Mēnā e whakamāna koe, ngā pāpā me ngā māmā, ki te kōrero tōtika ki ngā tamariki, ka whakamā hoki rātou. Ā, e kōrero ana au mō ngā āhuatanga katoa, te ai, te moe tahi, ērā mea katoa me kōrero. He kawe whakatamariki i a rātou, nē. Āna, āna. Kia tino mārama i te ao e noho nei tātou. Āe.
Te ao tūturu. Āe, ā, ehara i te mea ko tēnei ao he ao pai nahē nei. Āe. Nē. Engari, ehara koe i roto i te wharehui me ngā whakairoiro haere o roto i te wharehui, ka tīmata koe te whakamārama i ngā kōrero i roto i tērā he māmā anō iho, horekau anō, horekau he whakamātanga o te, o te tanga. He nui ngā take Māori kua whakaurungia mai ko te whakamā ki tō tinana, ko te whakamā ki tō kōrero ki ngā take e pā ana ki tō tinana. Mei koe haere ki ngā roto i ngā, haere ki, ki Waitangi tata nei, ka kite koe nā te hekenga o ngā uri o Rāhiri, rawa, rawa e whakamā, e whakanui kē.
Pai tēnā, pai tēnā. Nō reira hei whakarāpopoto pea i te kupu tohutohu ki tēnei tangata, ā, me ako tūturu i ngā kōrero tuku iho o ngā atua Māori katoa ki ngā tamariki, kawē kōwhiria tētahi wāhanga o te kōrero. Kawē karo. Kawē karo, ia, tukua ngā kōrero tōtika, ngā kōrero pono ki ngā tamariki, kia whakatupu mai, kia pakeke mai rātou i runga i tā rātou mōhiotanga ki te ao Māori. Nā konā ka mōhio a rātou ehara tēnei mea i te tūkino. He kōrero tūpato, he mātauranga ki roto i ēnei kōrero a tātou. Kia ora. Ka pai. Ka pai.
Mātanga tātou. Haka! Haka! Tērā pea, he pātai whakamutunga? Ka nui pea, ka nui pea i tēnā. Ā, nō reira i runga i tēnā e, e mihi ana ki a korua tahi me te ātaahua o ngā kōrero me ngā whakaaro kua whārikihia i mua i a tātou, ā, ētahi horopaki nā korua tērā i whakatakoto i te mānuka. Nā tātou. Ā, āe, ināianei nā, mā te iwi te, tērā mānuka e, e hāpai, e hiki. Ā. Kia ora. Aini tātou ki te Aini.
Ā, nō reira, ā, koutou e, ā, mātaki tonu mai ana, koutou e whakarongo tonu mai ana, ā, i ngā pahupahu a Ngāti Rēhia, a Ngāti Hine, a Ngāpuhi nui tonu, e mihi ana ki a koutou me te areare mai o ā koutou taringa, ā, ki tēnei hōtaka,